a khensa ku va mi pfulele chanele ya matimba emanoni ma YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ni la ku vulavula hi mhaka yin'wana hi leyiwani swilo leswiwani ni lava ku vulavulaka hi swona i swi swinharhu lava va swi tivaka van'wani va ta tatisa hi swin'wana leswi va swi tivaka ni la ku vulavula hi minchumu leyi mugayo. munyu, mati swi leswinharhu vanhu va ka hina a swi humi na madyambu or loko dyambu ri perile a ni mi kuma ku dyambu ra xixika ri pela hi ku n'wana ka vo ma half past five or six o'clock leti swi ya hi ti-province kun'wanyani dyambu ra ximumu ri pela hi vo ma seven or half past six. or six o'clock swi ya hi tindhawu loko ku ze ku fika nkarhi lowu a mutini swilo leswinharhu leswi a swi humi hambi makhelwani o ta a fika ku a yi makhelwani ni helele hi mugayo ni kombela ku mi ni nusela nyana hi xibaketani ni ta mi nyika mundzuku loko ni ya ni ya xava a ni nga swi voni ku yini ku mhisi yi tlakule tshuri loko yi ku mhisi yi tlakule tshuri hi vula ku yini ku va mugayo wu herini. Loko swi ri tano, i byela makhelwani ku a makhelwani mo ta mi ta dya haleni na vana kumbe hayi makhelwani mo ti mo tisa xikotlolo ni mi phamela vuswa mi ya mi ya dya na vana kumbe hayi mo ta haleni mi ta mi ta swekela haleni mi ta chela xikotlolweni or a ndichini mi famba mi ya mi ya dya na vana na mukhalabye hikuva makhelwani a va lahlani. Mara leswi swo mi kuma ku makhelwani a teka mugayo a ku n'wisela a ku fambi ya sweka kaya hi minkarhi leyi ni nga yi vula hi Xitsonga swa yila swo fana na munyu munyu na wona swi tano munyu a ni ma swi tiva ku vanhu vo tala hi tirhisa munyu ku tirha swilo swo hambanahambana ku tisirhelela ka swilo swo hambanahambana na mavabyi yo karhi va ku byela ku famba tirhisa munyu wa ngopfu a ni vulavuli hi munyu luwa wa loose na wona luya swa fana wu munyu wolowo masiku lama hi wu xavaka tixopeni wu ta wu gayiwile na wona a wu humi ku ri munyu un'wana na un'wana because munyu hi xona xi xi i murhi lowu kulukumba wa muti wun'wana na wun'wana ma swi tiva vo tala n'wina mi tirhisaka munyu mi swi tiva ku mi yi tirhisa ku endla yini na wona a wu humi namadyambu loko makhelwani a ku hayi makhelwani. ni fike ni pfula le xitangeni le ni kume munyu wu herile xibaketanini or ni fike khixini ni fika ni kuma ku munyu wu herile kumbe hi ku lo mi endla yini hi teka ma byela makhelwani ku makhelwani mo ta na na xipotwana xexo or mi ta na pani mi ta mi ta lunghela haleni munyu i ta kuma xipanani or a khoma xipotwana i fika i n'wi chelela munyu a ringa ku okay wu right a kota ku tlhelela kaya na xipotwana lexiya a ya tidyela. ivi na timhaka ta mati khale ka matiko ku dya swa mi twa va ku mati a ma humi navusiku a va chavela swilo swo fana na leswi landzelaka mi kuma ku hi ke mati hi swigubu swi turuturu or ti twenty five liter or mabakiti i ten wa wona ka mabakiti lama ten or swigubu ku na xigubu xin'we xi nga cheriwa swilo swo karhi swa muti wolowo kumbe mi kuma ku ku hlambiwa hi swona ku endliwa yini yini hi swona ivi mi kuma ku va ku nyika va ku nyika mati ya wrong. i ya i ya nwa kumbe i hlamba hi wona ivi ku humelela makhombo or ku humelela mabadi ivi i pumba mani i pumba makhelwani vuloyi se khale ka matiko swilo sweswo a swi nga humi na namuntlha na sweswi ni vulavulaka na n'wina vanhu va ka hina please a hi landzelelini xintu hikuva vanhu vo tala hi le ku lahlekeni mi nga humesi munyu mugayo na mati loko dyambu ri perile swilo sweswo swo huma nampundzu or na nhlekani ntsena. loko mo ya emitini yin'wanyana laha mi kumaka ku xavisiwa mati loko ze ku seven o'clock or loko dyambu ri ze ri sungula ku dziya va ta mi byela ku haha mati a ma humi namadyambu mi ta vuya mundzuku van'wanyana lava xavisaka mimunyu ka ha ri na lava xavisaka mimunyu leya gorofu leyi i ku ya xava munyu va ta ku byela straight ku hayi mi ta vuya mi ta xava mundzuku nampundzu a wu humi munyu namadyambu na mugayo va ta ku byela na tin'wani tixopo. loko mo languta tixopo leti u na ku hi vakhalabya va khale sweswi loko ta ha ri kona na swi ta ta ha talanga mara matiko man'wana ti kona i ta ku byela mukhalabya or mukhegula ya xavisaka mugayo or munhu la xavisaka mugayo ka xopo yaleyo wa munhu wa wa wa wa mutsonga a tiva ku xi ti ta ku byela ku hayi i ta ti ta wu teka mundzuku mugayo lowu siya mali because of what va landzelela milawu ya xintu va landzelela xintu se vanhu va ka hina a hi tidyondziseni ku landzelela xintu hi kula hi ya mahlweni.